sezimbabwe intouchable cultural heritage taita mukana wekusangana nanyamasvisva vanova nyanzvi yembira pakuridza mbira muzimbabwe vazhinji vanovaziva vakatanga nembira dzenharira vakazonge vava kumirirawo maungiro enharira saka tiri mumwedzi wagunyana uri kuremekedzwa senyika yese semwedzi wembira saka tinavo nyamasvisva panapa taita mukana wekusanganawo muguta reharare saka toti nyamasvisva sanganai nevatsigiri vezimbabwe intouchable cultural heritage tichiita nhaurwa dzekukosha kwembira muchivanhu chedu nekufamba kunoita mbira mukufamba kunoita chivanhu chenyika yezimbabwe Eh, ndinoti makadii makadii makadii mese mhuri yezimbabwe zita rangu ndoitwa wilfred tichaona maafrica nyama zvisva wemaungira enharira eh, ndinoridza mbira ndiri gwenya mbira mbira ndiyo nhaka yedu mbira ndoo mumhanzi wedu zvese zvakauya zvakauya pambira dziripo eh, Uyezve mbira idzi kare gitare risati ratondivepo kusati kwava negatare zvemadhuna izvi zvatoti zvechirungu mbira ndo ranga riri gitare racho ndo gitare rekutanga eh, dzairidzwa pakuchema pakutandara pakufara eh, pakuteura chaipa pakunamata ndo mbira ndodzairidzwa saka nekudaro takaona zvakakosha e, kuti mbira ngadzirambe dzichirira ini shungu dzangu dzanga dzekuti mbira dzinofanirwa dzichitekeshera asi nguva yatakatanga kuridza mbira ah, dzangasingatambirike takamboedza mastudio akawanda vachiramba vachiti ama mbira hadzitambirike asi nemusambo watanga taisa wembira wekuti takazozoona kuti mbira kuti itambirike kana kuti itengeseke tingaita sei kuti chinhu chitengeseke imbira hongu imbira asi inotengeseka sei saka kwanga kushandisa kuti tinyatsonzvera kutsvaga unyanzvi wekuti ngatiimbei mashoko anoreva chinhu uye mbira yedu isusu ngaive iri mbira yakadi yakarongeka yakarongeka ehe yekuti munhu akateerera anonzwa kuti mm, paaridzwa mbira apa pari kutapira apa mm. ndo zvinhu zvatakashanda nazvo kuzotisvike pari nhasi Eh, ndobva ndazoita maungire enharira ndosaka ndiri pano nyamasvisva handizive kana pane zvimwe zvamunoda kubvunza zvakare aiwa tinofara kuva nemi nyamasvisva tingabvunze pamataura nhau yemaungire enharira kuti izwi rekuti maungire enharira muchizokwanisa kunge munaro kana muchirishandisa paboka renyu chii chakakupai chidokwa dokwa chekukwanisa kushandisa izwi remaongero enhari chandakaona ndakaunzwa musambo wandairidza wa, wa ari maungira ah, ndomaungira acho ka nokuti kana shiri kati tsviriri unonzwa maungira kana ukasvika pagomo ya ukasvika pagomo kana pampata pegomo ukaridza mhetero kuti tsviyo unonzwa maungira achiti woo ndikati ah, musambo uyu kawo unosheedza vakuru eh, saka vanosheedzwa nemaungira echi emusambo wedezi ndo pandakazoti maungira enhariro eh, eh. saka ndingavhunzi ipapo mataura manyatsopatsanura nhau yemaungira asi panharira apa hamuna zvinyasopatsanura kuti ko izwi rekuti nharira chii chakaita kuti muzoda kushandisa izwi rekuti nharira nharira asi vanhu daigara munotoni munotoni munoziva munotoni tati nasekuru mushore because tateguru mushore eh, vaitifarira sterik chimboenda chimbonotandara navo vachitiitsanangura nhorondo mafambiro ayo nekuzosvika kwaita mitupo yese muzimbabwe nechichi magariro anoita vanhu saka vakanga vari tingati ticha wedu aitidzidzisa ah, ko muno matinogara munombodzi chii muno vatiri kumbira dzenharira sekuru ayo vakati aiwa not only izita remurungu iri haisi iyo nzvimbo ina hainzi not only inei inonzi nharira eh, ndo nharira dzechi dzekutanga eh, ndo patakazoti ah, saka maungire nharira eh, aiwa totendekwa kunyama shisha ndiri ipapo panhau yenharira tinoona munyika yedu yedzimbabwe kune nharira mbiri kune nharira yekuchikomba nenharira yekunzvimbo yakatoredzera kunotoni havana kutaura rese kunoshore kuti nharira idzi dzakazoita mbiri sei chii chinombonzi nharira izwi rokuti nharira rakabva kupi iyi nharira iyi zvikureva kuti chinhu chimwe chete chinotangira apa chinobata kuenda kuchikomba ranga riri dare rimwe chete revanhu vaiita chinamato chii chimwe chete ndo pakabva kunzi nharira nharira zvinoreva kuti musori kana tikati mutarisi handiitika eh, kana gudore rinogara pamusoro pegomo richishedzera kuti kuri kuya chakati chakaipa chikara inonzi nharirireka eh, eh, saka ndo pakabva kuti nharira ipapa vachititsanangurira saka nhoro ndenharira inoenderana nezvikomo zvirimo munzvimbo idzodzo zvinongobata zvakadai tichi dambura tichienda kunonobata tabata kuti kuchiro uye kuti eh, tutende eh. ipapo izvi tiri kutarisa mwedzi unoyu uri mwedzi uri kukosheswa mbira zvakanyanya tichiitiwo mbira dzikugamushirwa pasi rose tichiona kuti isu tosimbisana weintangible cultural heritage unesco rinova bato rinotarisa zvatakasiyirwa zvatiri kurarama nazvo inotarisa mbira seimwe yeintangible cultural heritage yevanhu vemashona muzimbabwe imi munonzwa sei nazvo izvozvo nyamashi izvo kana kuti munoti chii nazvo kana muchiudza kwavateereri nevatsigiri vezimbabwe intangible cultural heritage intangible cultural heritage ini ndakanzwa kufara mwoyo wangu wakafara nokuti takashanda kwenguva yakareba kuti mbira dzitambirike dzaitambirwa nevashoma hmm. saka mukaona chinhu chakutambirwa ari ukoko vanhu vanotanga kuchiremekedza e saka naipapa zvakandifadza zvaka stereki kuti ah, mbira yatambirika asi zvakabva nemukushanda kwakanyanyisisa ndakashanda neministry of youth sports and culture tichinzvera mm. kuti mbira inogadzirwa sei mm. chii chinoshandiswa pakugadzira mbira mm. kwakunyora zvinyorwa zvibarapadzwa zvinonyorwa kwakusaina mapepa ministry of youth sports and culture kwakutumira kuunesco pakatoshandwa zvosvira kuti vadii vagamuchire kuona kuti ichi chinhu ndechenyu ndechechokwadi and ndechenyu ehe saka pakatoshandwa saka ndakanzwa kufara stereki nokuti iye zvino izvi tikutoti eh, gunyana mbira hatiti mwedzi wembira saka zvakutondifadza kuti mbira dzakutopiwa mwedzi wadzo zvinotendewa kuti munhu wese ka kana ari kuchikoro akafunda vana muzvinafundo vanotombogara kuti but hei mbira dzakafamba sei dzakafamba sei dzakabva ku dzazopiwa umwedzi wodzi kunzi ngadziteererwe dzakakosherei dzakakosherei handiti murikuona saka izvo zvinondifadza zvekuti ah, ndinofunzonzwa mwoyo wangu uchifara zvekuti takukwanisa kusimudzawo mamwe kumagwenya mbira ichidiki vachionawo nekushanda kwatinenge takaitawo vachionawo nezviratidzo zvakaita sei sezviripo izvi vanonzwa kufara anoziva kuti aiwa iyi nhaka yedu kwatiri kuenda kune mwenje kwatiri kuenda kune chi kune mwenje kune mwenje mm-hmm. as compared kudhara waiti hakungoridza kungoridzawo but apa pane chi pane chiedza chekuona kuti akwatiri kuenda u mm. eh, kwakanaka eh. ndingavunze ipapo nyamashisha mungakwanise kupatsanura here kuvateereri vese vari kuteerera nhaurwa dzatiri kutaura kuti idzo mbira dzakabva kupi pachivanhu chedu isusu chevashona chevana vezimbabwe mbira dzakabva kupi dzakatanga sei dzakatanga kuridzirwa kupi dzakabva guruswa here dzakaridzirwa munomo here kana dzine nhoroondo imwe asi tiri kuziva maererano nematangira adzakaita ndinga kuti bate chidimbu mazira andakaudzwawo asi mbira dzakagara dziripo kare kare hmm. asi ndichizonzwa Eh, mamwe madzitateguru anoti aya mbira dzakabva chiguruswa tichitaura semutupo wenzou samanyanga anabiri naganyire vanonzi vakabva mbira dzichidi dzichirira ndiwo madetemberwo anoitwa chi mutupo wacho vachibva chiguruswa saka kureva kuti mbira idzi dzakatobva kune chi neguruswa ndo ndisingazozivawo vamwe vane nhoroondo dzavo asi ndoziva kuti ndo manzwira andakaita nhoroondo ikuti dzakabva ndichi neguruswa nekuti vanhu vakanga vakubva kuguruswa vachiuya kunyika nyoro ino yainzi nyika nyoro nokuti manga musina vanhu yanga ngori sango sangorangosvibirakapfumvudza uchingofamba uchingonhonga goridhi uchifamba uchinhonga diamond paurungoridichivavarira ndosaka yainzi chivavarira kuti usvike kuchivavarira waitofamba asi maprofita akanga aripo mhepo dzakanga dziripo masvikiro akanga aripo vafemberi vedzira vakanga vatofembera kuti vana vangu kune nyika iri kupi iri uku inonzi nyika nyoro enda ikoko nyika ichivavarira mm. asi mukavavarira munodi munosvika eh. aiwa totenda ipapo pane chimbo chembira nyamasvisva chimbo ichi tingataura kuti chakagamushirika mumizera yese ko vakuru nemizera vadiki chimbo chinonzi nemamusasa chimbo ichi vamwe vanotaura nepakasiyana vanoti chakatangira guruswa vanhu vachitema musasa vachiuya kunyika ichivavarira munokwanisa kutaura nhoro nechimbo ichi here kuti chakatanga sei kana kutaura kuti munonzwa sei muchiona chigashirwa nevechidiki nekuti vechidiki chikaridzwa chimbo ichocho vanofaranuka nekuti vanokwanisa kuziva chivanhu chedu nechimbo ichocho chenhema musasa eh, ndichitsanangurwawo nevakuru panguva yandakatanga kubatawo deze hmm. chimbo chinonzi nhema musasa Eh, vanhu vanozoti nhema musasa asi kutema musasa kutema musasa zvikureva kuti vanhu vakara handi vaibva pane ino nzvimbo vonogara uko saka paunosvikorova hoko yako iwe woti panapa ndo pavane musha wangu panapa mm. ndokutema chi ndokutema musasa mm. saka ndo chimbo chainzi chaiwanzonzi ridzai kutema musasa kana wasvika panzvimbo yauri kugara mm. chimbo icho ndo chaidi ndatema musasa wangu pano mambo ndo pandakugara ti nemhuri yangu saka ndechekupembera hoko oh, itsva inzvimbo yanenge wakugara wakudendemara mm. saka chimbo chekupembera tinotenda vagonya eh. mashizha manyazopatsanura kuti vadiki nevakuru eh. vanofarira chipo chinhu mamusasa vanzwisise kuti chakatangira kubatinotenda nyamashisha eh. mambotaura imwe nhau yakadzama nyamashisha nhau yatateguru mushoro E, vanhu vazhinji vanonzwa iri nhoroondo nekunzwa kuti kuna tateguru aipfeka matehwe pamakomo enharire ari pedyo nekunotoni mungakwanisa here kupatsanurira vatsigiri kana kuti vatereri vechirongwa chino chatiri kuita kuti tateguru mushore vaimbori ani vari vemutupo upi darengo akatumwa naro renge riripi imi zvamunotenda kuti ndakaona tateguru mushore vachiita izvi neizvi neizvi neizvi neizvi ndezvipi nekuti imimi muripo semumwe munhu akakwanisa kusangana natateguru mushoro vamwe vanonzwa dzaanhoroondo asi havana kukwanisa kuita se kusangana navo ndingangotaura muchidimbu tateguru mushori anga ari mutumwa e, tingati anga iri mhondoro asi vaidzidzisa zvakare anga ari munhu ane uchenjeri hwakanyanyisa zvekuti uchenjeri hwaanga ainawo hwanga huri kumberi hwakadzama chaizvo chaizvo chatiguru mushora eh, vainzi vakawanza ruwa ziruyi tateguru mushora muyera moyo moyo ziruyi vachibva nepamhondoraka eh, saka iri dunhu rese remukoona kuti tikangoti munharira imomu tichida ita kutopinda chi mhunduru ya mhunduru yese iyi mm. saka ivo vanototaura kuti idunhu rangu vaitataura kuti idunhu rangu rese iro remhunduru mm. saka tateguru vangu ari tingati mudzidzisi akanga aripo mm. uyezve vari mubatsiri wevanhu panyaya dzechi dzechivanhu vanga vakadzika chaizvo nechivanhu vachinzwisisa asi vakanga vasingapfekei nguo dzedu dzatinopfeka idzi vaipfeka mativi vaipfeka mativi ini kunzwa ndakavaitawo ndainzwa kuti vanzi sekuru mativi mativi ehe eh, ndo pakabva zita rekuti mativi vaifamba netsoka vanga sikapfeke bhutsu ehe eh, saka taitogara tichitoenda tichitovaona tichitokurukura navo tikatombotorwawo zvimwe zvimavhidhiyo navo vachiti aiwa ndiri kutenderai kuti munditore mavhidhiyo nekuti ndiye chida kudzidzisa chi vanhu kuti vazive vasarasike chi Asatse gwara kuti takabva kupi iye tiri kuenda kupi. Ehe. totenda ipapo nyamasvisva mapatsanura nhau dzinonetsa vapenyu vari kurarama chizvino zvino vanonzwa nhau dzatateguru mushura zvichitaura nepakasiyana kune nhau imwe inotaurika hamheno kana makakwanisa kuinzwa ichitaurwa padzidziso dzatateguru mushuru nhau yambuya nehanda vechipiri vakasutswa nemhepo yambuya nehanda vanova ivo mbuya charwe kuti venge vakarurwa kwaziruvi vamwe vachiti aiwa mbaiva nehanda venge vari mhandara vakazosvika pakumbunyikidzwa kwavakaitwa neimwe mhuri yakavambunyikidzwa imimi nhau yekuyanyanyovhunza haizi nhau yekumbunyikidzwa inhau yekunzi venge vakarurwa here vakasiya mhuri here kwaziruvi kuti nhau idzi dzinotaurwa nepakasiyana siyana huku nhau idzi munhu zadzise nhau dzekuti munhu kana une mbiri mm. kana une mbiri mm, mm, eh, tikati guhuriyani unotaurwa nepakawanda nepakawanda nepakawanda mumwe anotaura nekwaasina kutombosvika kana zvinge zvaasina kuonaazvionaasi iri ndichitaura zvangu nhaurwa yamuchemberi handina umbowo hwakakwana hwekuti ndingatsanangure kuti vakanga vakaroorwa kwaziruvi vakazenge vakadai vakadai ha ipo pandina nhaurwa ndinongoziva kuti kwangu nambuya chi nehanda aiwa tinotenda ipapo ita zveguru nekupatsana kwamaita se kwamaita Eh, mhuri yezimbabwe ndivo nyamasvisva vanova vakavamba musambo wedezi wakusanganiswa nemagitare wakatanga hawo kusanganiswa kare asi ivo vachibatsirana navasamaita vagamadze vane maitiro akauita musambo uyu kuti ukwanise kutambirika usina magitare Saka tinovaremekedza pakukwanisa kuchengetedza mbira dzedu kuti dzinge dzichitambirika muno muzimbabwe nepasi rose saka tenge tinavo vanyamasvisva tinotenda vanyamasvisva nenguva yataita tese nenhaurirwa dzatataura tinovimba kuti tichataura dzimwe nhau tichisimudzira patasiira aiwa ndinokutendai mhuri yezimbabwe chandinokurudzirai ndechekuti izvezvi tanga titori pamusangano wekuronga yatiri kuti gunyana mbira festival tine gunyana mbira festival iri kuitirwa kugwanzura eh, musi wechishanu 27 kunenge maune magwenyambira akawanda hmm. vachange variko kugwanzura vachipembererawo mwedzi wechi wembira kuti mbira dzakasanganiswa tozoya iri kuitwa musi wa 28 yatiri kuita pano panational art gallery muno muharare hmm. iri kuridzwa dziri mbira dzega dzisina chimusanganiswa saka tiri nokukokai mese vanofarira musambo wedeze vanokurudzira kuti chivanhu chedu ngachiende mberi tsika dzedu magariro edu hunhu hwedu tinokukokai mese kuti uyai musi wa 27 mouya moona zvamaona mouya musi wa 28 baati gallery panenge paripo magwenyambira ese vanenge vari mbira dzenharira maungire enharira nemamwe vakawanda analionesi vakawanda vanenge varipo magwenyambira tichipemberera Igunyana mwedzi wedu wembira chivanhu chedu tsika dzedu hunhu hwedu tinokutendai mhuri yezimbabwe nevatsigiri vezimbabwe intangible cultural heritage inini ndinoitwa marshal gumera ndinova sachigaro wezimbabwe intangible cultural heritage ndinotenda nekuva na, na Nyamasvisva anova gwinyambira vakatanga musambo wedeze tiri pano paNational Arts Gallery tichiti mutsigire mbira mukati memwedzi uno vatiri unoyu wagunyana pano panational arts gallery musi wa28 nemusi wa27 kugwanzura stadium muye motsigira mbira nokuti imwe yezimbabwe intangible cultural heritage iyi heritage inhaka yedu sevana vezimbabwe nhaka yemusirano yemusirano saka ivo vachatosiyirawo vavo toda tosiyirawo vavo kuti ona izvi eh, saka tinokutendai nekuona chirongwa chataita ichi tinovimba kuti muchatsigira zimbabwe international cultural heritage nekutsigirawo nyamasvisva nemaungira enharira nembira dzese dzinoridzwa nezimbabwe dzakasiyana siyana dzinova dzinosanganiswa nemagitare dzinosanganiswa nemakombiyuta nedzinoridzwa dzakadaro dzavanoti hatikombira tinovimba kuti muchadzitsigira kuti musambo wedu ugova musidzanwa kuti vana vari kukura vagoziva kuti mbira ndo nhaka yedu vaona kuti vanodzishandisa sei kana vachida zvemagitari kunyange vachida zvekuimba izvi vanoona kuti vodzishandisa sei kuti zvikwanise kuenda kumberi zvibve kunana baba vedu zvisvika kuvana vedu